Yɛkɔ Kumasi a, one zero one point five ɛyɛ Hello FM ɛwɔ Kumasi, na NITT ɛyɛ hundred point nine. Yɛn mmiɛnsa yɛwɔ Ship House, Abɛka Junction, Nkran, ɛna yɛaka abom ɛne Hello FM a yɛde kaseɛ ɛreba. Aseda ɛwɔ mu a ɛrekɔ ama This Way Chocolate Drink deɛ wohia. Ɛyɛ nsuohyeɛ. Kokoo papa paa na yɛde ayɛ. Special ice nsuo na ɛdɛ sei. Nsuo yi wɔ dwa so. Ɛkɔ yie papaapa. Na special drinks nso bɔ ne kyidɔm. Wei mu ne nnwumakuo a ɛkura mu a yɛde kaseɛ yi reba. Kaseɛ a yɛde reba yi, nsɛm a woba abɛteɛ no, ɛbi wɔ mu nie.
Na kasamafoɔ ma Ghana Education Service na wɔakasa sɛ. Sɛdeɛ nkorɔfoɔ bi keka sɛ bii sii nsɔhwɛ no a wɔn twerɛeɛ no subject no bi dɔɔso no, wɔse saa adeɛ no paa sɛ yɛyi bi afiri ho paa deɛ wɔse ba saa no a ɛmmoa. Apɔmuden asoɛeɛ rebɔ amaneɛ sɛ Hanta virus aba nanso Nyame adom ebi nsii Ghana nti nhyehyɛɛ mapa na wɔde regu akwan mu. DVLA abɔ amanneɛ sɛ, sɛ wokɔtɔ kaa bi wɔ baabi na sɛ ebia sɛ wɔsenkeyɛ, transfer ownership, no ma no bɛyɛ wo dea na sɛ mentemoase ba de a, DVLA ntumi nyɛ ho hwee. Rent Control Commissioner de nsɛm bi reto dwa sɛ hostels ahorow a ɛbɛn mmeammea asuapɔn no wɔ ne bo de mpanyimfo rehyɛ de akɔ adwendwen mu. Wei ne nsɛnkae ahodoɔ a yɛasi nkonnwa yɛde bɛso mo sɛ Peace FM Pɛmto berɛ kaseɛ. Anuanom a wɔbɛte yɛn nka, Medin, Mame Akosua Etɔ na mene. Ɔbahema Afiakyere. Yɛntie kaseɛ no ɛmu nsɛm. Amanebɔ a ɛnenam social media ne wiase amanebɔ kwan so kyerɛ mu a, Hantavirus, ɛyɛ virus foforɔ, ayi ne ti koraa. yenya fi mmoa mu. Na sɛ mmoa no dwonsɔ anaa wɔagyanan anaa wɔn ntasuo bɔ mmɔden ara bɛka wo ho anaa baabi a wowɔ wode nsa bi kɔfefa hɔ na wode kɔhye w'anom anaa aduane a worekɔyɛ ebi agu hɔ na ɛkɔfa ho deɛ a, na ɛkwan biara so wobɛnya bi. Hantavirus yi reyi ne ti ase, woanya fever, wo ti yɛ wo ya kakra, w'apɔn ne w'apɔ so yɛ wo ya, oh, w'ayase bi twetwe wo, eh, ɛbɛtumi aba mu koraa sɛ wobɛfe na kyerɛ sɛ wo ho yɛ wo bohoo. Wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛda adi ma yɛhu sɛ ampa, hantavirus no, ebi na ayi ne ti wɔ nipadua mu yi. Wei na Apɔmuden Asoɛeɛ ne Ghana Health Service de too dwa sɛ, ɛyɛ wɔ hɔ a na yɛnyaa no nteɛ sɛ ship kɛseɛ bi a akɔpiem wɔ Cape Verde, emu na saa hantavirus no pueeɛ ama cases bɛyɛ sɛ nwɔtwe koraa na wɔn nsa aka, emu nnum, ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ hantavirus na akye wɔn, mmiɛnsa koraa deɛ wɔnam so te nananom wɔn seɛ do. Na wohwɛ apasenjafoɔ dodoɔ no a na wɔn wɔ ship no mu a, dodoɔ no ara yɛ nnwumayɛfoɔ a wɔn firi Philippines, ɛna akwantufoɔ no bi firi America, Europe, afei South America, Australia ne Asia fam hɔ bi na na wɔn ahyɛ ship no mu ma a ɛkɔ wie aseɛ Hantavirus yi ayi ne tie. Na mpaninfoɔ akyire mu a wɔse anigyesɛm nie, ɛbi nyii ne ti wɔ Ghana, enti wɔn de nhyehyɛɛ mapa ɛregu akwan so ama yahyeɛ ne yahyeɛ so koraa mpaninfoɔ ahwɛ sɛ ahɔhoɔ a ɛbɛba ɔman mu no wɔapɔmuden ho nsɛm no ɛsi pi ɛsi ta ansa na wɔbɛba a wɔatumi aba. Enti Apomuden Asoɛe ne Ghana Health Service ɛnam so de anohobansɛm ɛrema Ghanafoɔ sɛ saa Hantavirus nti wɔabue wɔn ani paa akɔdeɛ deɛ no de rehwehwɛ mmeammea nyinaa abɔ ɔmanfoɔ ho ban ahwɛ sɛ Hantavirus no ebi nyi ne ti wɔ mma yi mu. Enti Ghanafoɔ tee a ɛyɛ nokorɛ ayi ne ti nanso Apomuden Asoɛe kɛseɛ ɛwɔ wiase, World Health Organization mpo se sɛ yɛbɛka sɛ ɛretrɛtrɛ wɔ wiase no, daabi, ɛwɔ fam. Enti wei kyerɛ sɛ mpanyimfoɔ gu so ara de nhyehyɛe mapa gu akwan so a na kyerɛ sɛ ɛbɛtumi aboa. Nti Ghana yɛnyaa bi. Apɔmuden mpanyimfoɔ gu so ara reyɛ ntotoeɛ. Wei yɛ nsɛm a Director General wɔ Apɔmuden Asoɛeɛ, Doctor Samuel Kaba Akuriya ɔde ne nsa ahyɛ aseɛ. Abusuafoɔ, ɛfiri Dwoada no na yɛn nuanom nkumaa hyɛɛ BEC nsɔhwɛ ase. Na ɛno afie na dodoɔ no ara wieɛ, na ebinom nso Nyame yɛ adom a adwo ada na kyerɛ sɛ wɔn nso so de wɔn deɛ akɔ akɔgu. Na BC nsɔhwɛ no mu ara na nkɔmmɔtwetweɛ beba bebaeɛ ma nkorɔfoɔ bi mu ahyɛ aseɛ reka sɛ, wɔse BC nsɔhwɛ no a wɔretwerɛ no subjects no ɛdɔɔso dodo, enti nka ɛbɛyɛ a anka yɛnte bi nso mfa mma adesuafoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ho bɛheha wɔn na wokɔ basic schools no anaasɛ junior high schools no a nneɛma a wɔsua no dɔɔso nnan subjects mu a adɛn wobɛkwaakwaakwaa baako mmienu biara na wode bɛyɛ adwuma na biribi atumi akɔ nkan. Na saa nsɛm no mu na ɛnam so na ɛkɔpue mu wɔ Ghana Education Service a deɛ ɔkasa ma wɔn, Owura Daniel Fenyi akasa ɛna ɔse saa nsɛm no a nkorɔfoɔ no ɛkeka no deɛ, sisi a yɛkasa yi paa deɛ Ghana Education Service ɛnnya nyɛɛ nhyehyɛɛ biara sɛ wɔn ɛreyi bi afiri mu anaasɛ wɔn de biribi abɛka ho. Na se yɛyi bi afiri mu no deɛ ɔno deɛ wɔsusu sɛ ɛmmoa koraa ɛsiane sɛ Wɔse wobɛpie mu wɔ basic education no mu a, ɛno no yɛ baabi a sɛ abɔfra no yɛtete no yɛ ɔnhyɛ da nnim ade pɔtee a wɔbɛyɛ. Enti maths a wɔyɛ bi, wɔbu nkunta, wɔyɛ science mo, wɔyɛ social studies mo, physics mo, ne nyinaa wɔyɛ bi. Enti ɛbɛduru sɛ wɔbɛnyini a ɔbɛkɔ senior high schools no wanya deɛ n'ani gye ho. Enti ɔkɔ a yɛase agric na wabɛkɔ akɔ yɛ o, anaasɛ accounting na wabɛkɔ akɔ yɛ o, ɛneɛ science na, wo, wonim sɛ baabi a wei deɛ m'ani gye ho. na wakɔ akɔyɛ, na sɛ ebia woreyi bi afiri mu no saa paa deɛ, ɔno deɛ ɔsusu sɛ animuanimu yɛ ara deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛtumi aboa. Ɛna ɔse, sesie ara a wɔn rebɔ amanneɛ yi a yɛredi ho nkɔmmɔ yi, obiara nni hɔ a watwerɛ petition de abrɛ Ghana Education Service sɛ yɛnte subject no so. Na ɛberɛ a yɛne Owura Daniel Fenyi redi nkɔmmɔ no, yɛntie afoforɔ a ɔka toa so. Ghana Education Service yɛnyaa any formal complain from stakeholders biara sɛ na mouse subject a nkwadaa no twerɛ no boro wɔn ahoɔden so. From primary na JHS yɛkyerɛkyerɛw all subject areas no nyinaa nkakra nkakra nkakra, yɛbuebue ne nyinaa no ani so de ma wo. Because wo nyini ba no from class one, class two aa kɔpem JHS no, wo akɔlaa no afei ana wankasa wo identifye wo strength, wo identifye wo weakinesses, wo identifye nnoɔma a w'ani gye ho, nnoɔma a w'ani ngye ho, nnoɔma a wo interest wom and all that. Saa level no, yɛde subject baako pɛ brɛɛ wo a, we have denied you all other subject because at that level you are now growing.
Ɛno akyi no Onimuonyamfoɔ Daniel Fenyi toa so bio se, Yɛreka subject ho asɛm yi a ebia wo te wei a wobɛka se yɛnte so yi, wɔse wohwɛ yɛ core subject no a ɛyɛ nan, nea aka no nyinaa yɛ elective. Nti wɔse wei no ɛyɛ baabi a mmɔfra no fapem adesua no ahyɛseɛ no wɔ. Nti ɛno bɛma nipa no akwanya deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔbɛgyina ɛno so na watumi ayi deɛ ɔpɛ. Na woyi bi afiri mu no deɛ ɛno deɛ ɔsusu sɛ ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa. Daily yɛ adwuma nti mmofra no wɔn kyerɛw average of nine subject nti anyɛ hwee koraa no akwadaa bi a kyerɛw nine subject yɛwɔ mu four a yɛn frɛ no sɛ wɔn yɛ core na yɛwɔ deɛ remaining ones a ɛyɛ elective ɛna ɛho nkeka ho no at least ne nyinaa no you may not pay attention to all of them at an equal level but we expect sɛ ne nyinaa ɛnam sɛ yɛakyerɛw anaasɛ yɛne wo afa nteteɛ mu nti no we expect sɛ wobɛ wobɛ show some competence in all of them ɛnyɛ the case sɛ wɔn take any subject seriously.
Ghana Education Service Kasamafoɔ, Owura Daniel Feiyi na yɛtee ne nka. Yɛn nua Jessica Awuramah Frimpong na ɛde amaneɛ yi brɛɛ yɛn. Rent Control Commissioner yɛ Owura Frederick Opoku, na ɔkyerɛ sɛ wɔde wɔn ani ato fam abɛhu sɛ sɛ wohwɛ hostels ahoroɔ a ɛwɔ ɔman mu no, titiriw deɛ ɛwɔ mmea mmea a universities ahoroɔ no wɔ no a, hostels no bo adio, ne bo yɛ den papa sɛdeɛ ɛbi wɔ. University of Ghana, University of Professional Studies Nkran ha, Wisconsin International University ne mmeammea no, asukuufoɔ no ano dam paa sɛ eei hostels na ne bɔɔ adin sei. Ɛno na Owura Opoku se ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene na ahomete paa. Ɛne saa nti no mpanyinfoɔ bɛhwɛ na deɛ wɔbɛtumi wɔn ayɛ de aboa. Wɔse sɛ wokɔpiem baabi te sɛ Ghana Hostels ne Pent Hostel a ɛwɔ Legon a, wɔtumi gye semester no six thousand seven hundred and ninety two na kyerɛ sɛ ɛno koraa nnipa nnan na ɛwɔ ɛdan no mu. Ebi wɔ hɔ nso a etumi charge bɛyɛ sɛ thirty nine thousand one hundred, single room baako pɛ o, a kyerɛ sɛ ɛno koraa nneɛma a ɛwɔ mu no mokyɛ, na kyerɛ sɛ ɛboɔ no ɛwɔ soro paa. Ɛno na ɔkyerɛ mu sɛ ɛntwa yie, sɛ ɛkɔba no saa a, ɛde ɔhaw ne pressure bi to adesuafoɔ no so. Na deɛ ahomete ne sɛ hostels no nso ankorankorɛ na asisi na ɛyɛ wɔn deɛ a ɛbɛn suapɔn no, enti na kyerɛ sɛ boɔ a wɔpɛ na wɔde regyeɛ. Ne saa enti no National Union of Ghana Students, NUGS, de n'ano atom bi sɛ mpanyimfoɔ nhwɛe na deɛ wɔbɛtumi wɔn nyɛ mfa mmoa adesuafoɔ. Ɛno na Rent Control Commissioner se ɛnkyɛ nnawɔtwe a ɛbɛsi mu no, mpanyimfoɔ a ɛka bi a ɛwom no rebɛhyia atoatoa adwene na wɔn ahwɛ kwan a saa asɛm yi wɔn bɛfa so asɔ ano. Yɛ Tekee Three Hostels ɛyɛ University of Ghana Legon Private Hostels, UPAC ɛna Wisconsin. So far our visit tells us sɛ nsɛm a Nuks de to anim sɛ ɔmo brɛ student ntumi ntwea their dying no no it is true and for us no yɛn wura dɛm no bi no it is so pathetic so sad for for human beings to be living in such places that is very appalling you know and we don't we don't think sɛ ɛsɛ nka saa bi yɛ dɛ esi baabi as it may no no yɛbɛfrɛ ɔmo next week na yɛayɛ stakeholder engagement na yɛtumi a resolve issues no na sɛ hostel na ɔmo charge no ɛnkyɛ sɛ ɔmo yɛ saa na we do in any case no yɛka sɛ hostel biara ni right sɛ wankasa wotena sɛ ɛyɛ increase o rent.

Wɔkyerɛ sɛ sɛ wokɔhwɛ sɛdeɛ adesuafoɔ yɛde wɔn fam ne hostels aboɔden a na kyerɛ sɛ bu ara na yɛbu wɔn fa so a wohu no sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛboa koraa. Looking at what we have experienced for over the years with the housing deficit and the flouting of laws, now today we actually came here to have an assessment with the rent control department and what we are seeing is that I mean it's a pure exploitation on the Ghanaian people especially students as per the NUGS petition.

Director of Communications and Corporate Affairs, National Tenants Union of Ghana, Owura Randolph Afrifa Ɔware, ɔno na yɛtee ne nken. Clinton Akwasi Amoako na ɛde amanebɔ yi baeɛ. DVLA abɔ amaneɛ sɛ, sɛ wokɔtɔ hyɛn na ɛhyɛn no ɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkrataa no a ɛwɔ ɛhyɛn no ho no, yɛde wo din ɛba abɛto so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ wo dea. Na edu mpɛn pii no a, yɛ a na obi tumi tɔ hyɛn, nanso nkrataa a ekura no no, na ɛwɔ onii korɔ no a ɔtɔ firi ne ne nsa mu no nipa no din na ɛwɔ so. Ɛtɔ da koraa mpo no a, sɛ yɛreyi din no de afiri krataa no so de ama deɛ kaa no kura no no, na ɛno nso me ntemehoase aba mu. Na saa nsɛm wei, ɛho nsɛm ayɛ dɛ dwa. Bebree bi wɔ hɔ koraa mpo no a, wɔtɔɔ hyɛn no nkane na anka ɛwɔ sɛ wɔhwɛ na edin no a ɛwɔ nkrataeɛ sesa ne ɛde kɔ ne din mu no, wanyɛ ho hwee. Wobɛhu sɛ adidi mu ayɛ sɛ nnipa no afirim bu a wɔtu kwan, nnipa no kɔ rehwehwɛ no koa wɔnhu no. Enti ba saa no a na dodoɔ no ara de ho nsɛm aba bɛdane DVLA. Ɛna wɔkyerɛ sɛ sisi ano deɛ sɛ wokɔtɔ ɛhyɛn bi na sɛ yɛsesa din no de aba wo din mu a, DVLA deɛ, Ontumi nyɛ ho hwee anaasɛ mente mo ase bi ba a ɛnyɛ ade a ɔbɛtumi ayɛ ho biribi na ɛno na ɛnam so ma Director of Corporate Affair ma DVLA, Owura Stephen Atu rekasa no. Wɔse DVLA wɔn adwuma ara ne sɛ wɔbɛhwɛ sɛ wo car no a wode aba no wɔbɛyɛ registration de ama wo ne ama wo lances. Ɛno ara na mmara no kyerɛ wɔn sɛ wɔn nyɛ. Ɛna afei process ahodoɔ a wɔbɛfa mu yɛbɛkyerɛkyerɛ wo. Na woakɔtɔ wo hyɛn bi na sɛ mente mo ase aba ho sɛ edin no mede kɔ me diem memfa nkɔ me diem, daabi. Wɔn deɛ wɔntumi nyɛ ho hwee, wonte biribiara sɛ gye sɛ wokɔ court na woakɔkɔgye court deɛ court bɛka no, ɛno so na wɔbɛgyina so ayɛ biribi. Sɛ ɛbɛyɛ a anka nipa no a wotɔ hyɛn wɔ ne hɔ no, ɛne ne nka na anka montumi nte mo ho ase na anka edin nsesaeɛ no wɔnsesa mma wo ntɛm, anyɛ saa a DVLA ntumi nyɛ ho hwee. ka no nni nnipa no di mu deɛ a, na sɛ ebia nnipa no atɔn ama obi a, ɛwɔ sɛ saa nnipa no a ɔtɔn kaa no maa no no, ɔma ne ho authority a ɛkyerɛ sɛ ampa matɔn kaa yi ama ase ma ase, nti monnyina saa documentations yi ho na menyɛ transfer of ownership mfa mma nnipa no. Nti yɛwɔ regimes, wo ara woakra wo kaa fi amanɔne aba kurom ha, na kyerɛ sɛ kaa no documents ne biribiara wowɔ din na ɛda so, nti woba DVLA sɛ woba abɛ register, wo ne yɛn nni problem. The second scenario ne wo a obi na akra car no aba na wo woto afi nipa no hɔ. What it means ne sɛ car no ba, ne documentations ne ne biribiara, nipa no a ɔkra car no de bae no ne din na ɛda so. Ɛna the third instance nso ne obi a nea wotɔ car no afi ne gye no no wadi kan register car no wɔ DVLA dada. And a vehicle registration is a conferment of ownership on a vehicle. Bere a Stephen toaa so sɛ, Ɛba me ntem ho ase a ɛwɔ sɛ ebia woakɔtɔ kaa na edin no bɛyɛ wo dea na afei nso so me ntem ho ase bɛba mu no, wɔse wɔn deɛ sɛ wɔbɛyɛ ho biribi a, gye sɛ ebia woakɔ court na ebia court ano yie a court no bɛba no, ɛno na DVLA bɛgyina so de atu anammɔn bi. Because the point ne sɛ, sɛ ɔkyena yɛyɛ awie na original person a ne din da document no ho pue na ɔka sɛ, Me mentɔn me kaa mma obiara. What happens the person takes BVLA to court we are going to now spend money to defend a subject matter we have no interest in because the interest is between the buyer and the seller nti it is just to clarify this process sɛ wotɔ car na wonhu car owner a it is your duty to find the car owner before you come to BVLA for transfer of ownership wonhu no a there is no way you can do a transfer the only option you have ne sɛ sɛ wokɔ court na wode wo adanseɛ biribiara de kɔ da in court sɛ ampa all this evidence shows sɛ ampa metɔɔ car no metuaa ho ka ne ɛho nneɛma. Na court no gyina saa evidence no ho na ɔma order sɛ well based on evidence no we have concluded that indeed ap nipa no atɔ car no watua ho ka wawie biribiara nti BVLE mo ngyina order wei so na mo transfer car no mma nipa no a ɛno deɛ that is it because it's a court order. DVLA Director of Corporate Affair Owura Stephen Atu na yɛtee ne nka. Yɛn nua Caleb Kwadwo Adɛɛ na ɛde amanneɛ no bɛsom yɛn. Accra Metropolitan Assembly de kɔkɔbɔ rema adwadifo a wɔtontɔn nneɛma wɔ pavement so wɔ La Paz nyinaa sɛ wɔnhwɛ sɛ wɔbɛtumi afiri hɔ, anyɛ saa deɛ a mmara sɔ wɔn mu a ɛne wɔn bɛdi sɛdeɛ ɛsɛ ne fata pɛpɛɛpɛ. Ee, m'ani abere a wɔyɛ decongestion. Na wei yɛ decongestion sononko a Nkan Mantam Soafoɔ Honourable Linda Obenewaa Akole Oklu di anim na wɔrehwɛ ama atumi akɔ so. Na Public Relations Officer ma AMA, Gilbert Nii Ankrah de ato dwa sɛ, Mpanyimfoɔ de nhyehyɛɛ mapa regu akwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a decongestion no wɔbɛtumi ayɛ atena nwea ama Nkran atumi ayɛ fɛ. Na wɔkasa na wɔkyɛm sɛ Assembly no regyina ne nan so yie na wɔatutu n'anamɔn asi yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwadifoɔ a wɔdi dwa wɔ pavement so no wɔbɛtumi apɛ baabi ama wɔn nyinaa akɔ anyɛ saa na yɛsɔ mu sɛ yɛayi baabi koraa ama mo sɛ monkɔ ne nyinaa akyi wonkɔɛ deɛ a na kyerɛ sɛ mmara ne wo ɛbɛdi. Wɔse bea bi wɔ hɔ a ɛse red light, na kyerɛ sɛ baabi yɛde ahoma kɔkɔɔ no asa no, ɛnni kwan sɛ wokɔ kɔduru hɔ. Ɛno nyinaa ɛyɛ nhyehyɛe ma pampanyimfoɔ de gu akwan so no bia. Ɛna bea bi nso wɔ hɔ a wɔapɛ de ama adwadifoɔ no a wɔhwɛ kwan sɛ animaniu yɛ a, wɔbɛtumi atutu afiri hɔ akɔ. Enti ne nyinaa ɛwɔ sɛ adwadifoɔ hyɛ no nso na wɔtumi de di dwuma. Na ɔkyerɛ mu a, ɔse n'ano yɛ wadee a ɛna Nkan mantamu soafoɔ Linda Obenewa Oklu ne Mayor a ɔwɔ Nkan Michael Nii Kpaku Alotey afei MCE Okankwe North Christian Tete Gbagya wɔn nyinaa kɔɔ aprɔ na wɔn hyɛɛ saa decongestion a wɔba abɛyɛ no ɛmu kena.
Ɔhwe Conjection Exercise a sɛ na mo nyinaa mo nim no no a yɛhyɛ aseɛ wɔ Accra no, Regional Minister, Greater Accra, Honourable Linda Obenuwaa Okunu ne Mayor of Accra ɛɛ engagee traders ma ɔmo ultimatum no a by Monday no ɛɛ we expect traders nyinaa to move away especially from the streets ne ɛɛ medians no ɛɛ nti as part of ɛɛ nhyehyɛɛ wɔ that particular area no ɛɛ Municipal Assembly no ayɛ sɛ ɛɛ ɔmo a ɔmo Ɔwɔ street no so no eh they will reposition them wɔ pavement no so na eh red light policy a within the central business district wɔ ne zone no a mayor Honourable Michael Kwakwa Lotto implement yɛ no eh yɛtumi a replicate that eh red light policy in that particular enclave.
Na ɛno akyi no, wɔse mmea bi te sɛ Makola dwa ɛna Accra Central edwa no, Owura Ankrah akyire ma wɔse ɛwɔ sɛ wɔse di congestion ɛkɔ so na campaign no wɔn ɛɛyɛ abɔ dawuro no ɛde ama adwadifoɔ no ate aseɛ deɛ nti a ɛwɔ sɛ dwumadie no ɛkɔ so. Na seesei sɛ wokɔ hɔ no a wobɛhu sɛ adwadifoɔ dodoɔ no ara no ɛntete pavement no so bio ɛsiane sɛ mpanyinfoɔ ayi wɔn afiri hɔ a wɔapɛ bea bi ama wɔn a ɛhɔ na ɛwɔ so wɔn kɔ. Enti ɔde afotu ama adwadifoɔ no nyinaa sɛ wɔntɔ nkɔ so ama ahonidie mapa nkɔ so wɔ mmea mmea a wɔn di dwa, dustbins, no no mu na wɔn ngu sumina. Within the Mokola, eh, the Central Business District, Accra Metropolitan Assembly, eh, Dikor General Exercise a yɛhyɛ aseɛ no, eh, ɛyɛ adeɛ a, eh, it is being enforced. Currently as I speak to you no, on the streets no deɛ, we are not allowing anybody to.

Yɛbɛ encourage ɔmo nso na ɔmo nso ɔmo mpɛ bi ɔmfa siesie ɔmo anim na ɛɛ obi a ɛse ɔnom biribi a ɔbɛtumi ɛde ato mu.
Wei yɛ Public Relations Officer Accra Metropolitan Assembly, Owura Gilbert Nii Ankrah ɛna yɛte ne nka yi. Esther Owusu-Alabi amanebɔ nie. World Press Freedom Day akɔ so na ɛno na ɛnam so ma University of Media, Arts and Communication, Unimac, nso so de dwumadie nso ahyehyɛ so a wɔn nso de adi World Press Freedom Day na ɛno na wɔhyɛ nsɛntwerɛ adwuma a ɛwɔ ɔman wei mu ne wiase afa no nyinaa sɛn na nneɛma si kɔ na dwumadie no ase ɛno na ɛnam so ma Media Scholar Ɔbenfo Kofi Kakari ɛkasa na ɔse Baabi a adu no, ɛho behia sɛ yɛn nyinaa yɛbɛkasa na sɛnkyerɛwfo fa ho deɛ yɛbɛtumi abɔ ho ban na dodoɔ no a wɔto sɛ nsɛnkyerɛwfoɔ so berɛ a wɔrekɔyɛ n'adwuma no, wɔatumi ahyɛ aka ho asɛm. Ɛno akyi wɔgyinaa so ma nsɛnkyerɛwfo a wɔyɛ wɔn adwuma a ɛnam so ma wɔhwere wɔn nkwa nso so yɛ de kaee wɔn. Na ɛno na Ɔbenfo Kofi Kakari rekasa no na ɔse, Ghana Fourth Republic no, yɛatumi aboa pa ara ma Ghana Ɛba sɛ nsɛntwerɛfoɔ fa ho deɛ, atumi akɔ nkan pa ara. Ɔkasa nso fa nsɛntwerɛfoɔ a wɔnyɛ wɔn adwuma yie yɛ a wɔyɛ no basabasa sɛ wɔnhwɛ na wohyɛ gyidie a Ghanafoɔ wɔ wɔ nsɛntwerɛfoɔ mu no, yɛbɛtumi ahyɛ mu kena. Nti woyɛ sɛntwerɛni a, yɛ w'adwuma sɛdeɛ ɛsɛ ɛfata.
Nkɔmmɔ a yebedii nnɛ no nyinaa fa ɔkwan a aba a ama ɛno nti nsɛnkyerɛw adwuma no pii ho atɔ kyew. Nsɛnkyerɛwfo no pii mfa nokorɛ no nna adi. Adwuma no a yɛyɛ no, nnipa pii nyɛ no kwampa so. Yɛnyɛ no kwan a ɛde nokorɛ bɛda adi. Atoro twa wom. Nsɛm pii wɔ hɔnom a wɔyɛ a na ɛmmoa. Ebi wɔ hɔ a, asɛm a wohuiɛ no wɔka. Ebi wɔ hɔ nso koraa a, akyinnye bi a ho nni mfasoɔ, ɛmfa hwee mma.
Ɛno akyi Ɔbenfo Kakari toa so bio sɛ, Yɛreka nsɛnkyerɛwfo fawohodie a, nyɛ sɛ ebia deɛ yɛnim no no ara. Yɛbɛtumi aboa ayɛ adwumaden sɛ dabi yɛka bi ma menka bi nso bɛtumi akɔ nkan, akontabuo, ɛnna afei nso so nneɛma bi a ɛwɔ sɛ adehyeɛ a wɔwɔ mmaa wom tibie no, Yɛbɛtumi aka ho asɛm. Ɛno na ɔgyinaa so bɔɔ Ghana Mampanyin John Dramani Mahama aba so paa sɛ sɛ nsɛntwerɛfoɔ a yɛto hyɛ wɔn so nnɛ nse wɔayɛ adeɛ papapapapa na ano koraa video bi ɛnam bɔnten soɔ yɛ a te sɛ nsɛntwerɛni ɛkɔ Mampanyin sɛ oo gyae nsɛntwerɛfoɔ na wɔnyɛ wɔn adwuma enti saa nneɛma no a ɛkokɔ so no bɛma sɛntwerɛni yɛ n'adwuma a ɔbɛnya ahoɔden sononko de ayɛ adwuma a kyɛ sɛ ehu biara nnim.
Mahama ɔyɛ president a sɛ obi yɛ journalist bi ayakayakade a ɔsɔre kasa tia no. Wayɛ saa mprenu, wayɛ saa mprɛnsa a yɛn nyinaa nim sɛ wakasa atia ayakayakadeɛ bi a obi ayɛ atia nsɛntwerɛfoɔ, apolisifoɔ, asogyafoɔ, securityfoɔ, wɔn a wɔahwane o, ɛsɛ sɛ wɔn nyinaa hwɛ na mmara no yɛde yɛ adwuma.
Media scholar Ɔbenfo Kofi Kakari na yɛtee ne nka. Yɛn nua Jessica Awuramah Frimpong na ɛde nsɛm yi bɛsom yɛn. Institute of Chartered eh, Chartered Accountants Ghana, wɔn akɔyɛ adɔeɛ ama Village of Hope Orphanage na wɔreka 2026 Accountants Week Celebration dwumadie a wɔredie no ho. Nneɛma a wɔde kɔe, ebi yɛ chest freezers, afei stove burners yi abien, ɛne mattresses bɛboro aduonu na wɔde kɔe. President a ɔda The Institute of Chartered Accountants Ghana ano, Augustine Addo na ɛkyerɛ sɛ wɔn nyinaa ka som pa a wɔayɛ wɔadwene sɛ wɔde bɛsom ɔmanfoɔ ama wɔanya wɔn so mfasoɔ no ho. Ɛno nti na wɔtu anamɔ a ɛte sei. Ɔse ɛnyɛ accounting nko ara na wɔba abɛyɛ. Ɛwɔ sɛ ɔmanfoɔ nya wɔn ho mfasoɔ, ɛno nti na wɔatene wɔn nsa de ama mmɔborɔfoɔ, ne titiriw nkodaa a wɔyɛ nyankann. Ɔpanyin Addo nso wɔ gyidie sɛ saa nneɛma kakra a ɔde akɔyɛ adɔeɛ ama wɔn no, ɛbɛboa ama wɔn asetenam atumi agyina ne nan so. Wabɔ mpanimfoɔ a wɔda Ɛyɛ Hope Orphanage yi ano sɛ wɔmfi wɔn pɛ mu na berɛ ano berɛ ano no wɔhwɛ nkodaa a wɔyɛ nyankann mma daa ne daa wɔn asetenam nneɛma tumi kɔ so ma wɔn. Na ɔrekasa no na wɔrekyerɛ mu sɛ, Seesei deɛ, Institute of Chartered Accountants Ghana afiri ne pɛ mu sɛ mmea mmea a wɔn dwumadie kɔ so nyinaa no, wɔde som pa bɛma ɔmanfoɔ sɛ wɔafa mu deɛ kakra biara a wɔbɛtumi de ayɛ. Na ɛno te kɔda nso a, sɛ mmabunu bi mpo kɔn dɔ sɛ daakye wɔbɛba abɛyɛ chartered accountant a, wɔn ekuo mma no ayɛ krado sɛ nkyerɛkyerɛ ne akwankyerɛ biara a Wɔde bɛma saa adesuafo ama wɔn anisoadehunu abam no, wɔbetumi ahwɛ ayɛ ne saa. Mpanyimfo a wɔda Hope of of eh, Hope Orphanage yi ano no, wɔn nso de aseda pii asi ama Accountant Ekuo yi sɛ wɔatumi afi wɔn pɛ mu aba abɛyɛ adɔe a ɛnte sɛɛ, na wɔso wɔwɔ gyidie mapapaa sɛ kakra a wɔde akɔ yi mpo ɛbɛsɔ wɔn ani na aboa wɔn mpontio.

ɛne yɛde gas cooker nso mmienu. Na ehuu sɛ wɔn da bere nkwadaa ne borɔ na nkwadaa mmienu da pa baako so nti ɛno nso yɛyɛ na yɛde nkonnwa ɛɛ matress nso twenty kaa ho. Na ɛyɛ adeɛ a ɛho hia sɛ wohwɛ sɛnea asɔre no ne nkorɔfoɔ si boa no a na yɛayɛ wei sei. Yɛbɛka ama amanfoɔ nyinaa nso ate sɛ ankorankorɛ, ɛne akuakuo ɛne corporate entities a ɛwɔ Ghana nyinaa obiara bɛtɔ ne nsɛm biara no ɔntwa n'ani nhwɛ village of hope ɛfiri sɛ caretakers no ahwɛsofoɔ no wɔn reyɛ adwuma na ɛbɛhia nso yɛbɛboa wɔn. Managing Director, Village of Hope yɛ Doctor Fred Asare. Wɔde aseda ama Institute of Chartered Accountants Ghana sɛ wɔn atene wɔn nsa abɛyɛ wɔn adɔeɛ a ɛnte sɛɛ. Wɔn nso wɔn ayɛ Oliver Twist na wɔn srɛ sɛ bebree no ara mmra, mo a Onyankopɔn ahyira mu a mo nsa wɔ bie. Hope Orphanage hia mmoa, mo nyɛ wɔn adɔe. Institute of Chartered Accountants aba abɛyɛ adɔeɛ kɛseɛ a ama yɛn ho kura dwiri yɛn. Mattresses baako baako aduonu. Afei nso, wɔde difriza akɛseɛ mmienu, ɛna kuka a yɛde noa aduane nso akɛseɛ mmienu. Nneɛma a yɛhia pa ara na wɔde baeɛ. Yɛn ani asɔ yie sɛ Institute of Chartered Accountants Ghana abɛyɛ saa adɔeɛ yi ama mmɔfra a ɛwɔ Village of Hope. Yɛhwɛ Ngyanka ne Nwusia, yɛhwɛ mmɔfra a yɛakyere wɔn wɔ nkoasom mu na apolisifoɔ akɔgye wɔn afiri saa nkoasom no mu, yɛhwɛ mmɔfra a wɔayera. na yɛnhu wɔn ase. Enti mmerɛ biara yɛhia mmoa ne yɛde ahwɛ nkwadaa yi.
Group Managing Director Village of Hope Orphanage yɛ Doctor Fred Asare, ɔno na wotee sɛ ɔde adesɛdeɛ ɛnam yɛn afidi kɛseɛ yi so rema Ghanafoɔ nyinaa yi. Patricia Seifa Fisher na ɛde amanebɔ yi nam. Three Eye Africa Submit twenty twenty six kɔɔ so wɔ Ghana ha sei ne no nenam so ɛberɛ a na Future of Finance Dialogue dwumadie rekokɔ so no ne no na Bank of Ghana Governor Doctor Johnson Asiamah rekasa se sisi a ne deɛ ɛberɛ aduru sɛ Abibirem aman nyinaa wohwɛ nhyehyɛɛ ne anamɔn bi mu ne nneɛma bi a wɔn yɛɛyɛ Yɛakyɛ sɛ wɔde nneɛma regu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a abɛɛfo kwan so a yɛfa so de sika manemane no, yɛbɛtumi ahyɛ mu kena. Ɛno ne yɛ Digital Financial Solution no, wɔbɛtumi ahwɛ atu anamɔn de ayɛ adwuma. Survey no ne experiment ahodoɔ a wɔayɛ no, Yɛnhwɛ se yɛde ɛbɛyɛ adwuma. Na wɔ dialogue no ase no, MTN group, wɔn president so, Ralph ɛyɛ Mupita nso so na wɔ hɔ bi. Ɔno nso kasaeɛ sɛ na anka wɔn nnim mpo sɛ AI no dwumadie no ɛbɛkyɛ kakra nanso so ɛnnɛ smart phone a aba no ɛrekyerɛ sɛ biribiara ɛrekɔ waano waano. Enti yɛnhwɛ sɛ yɛde bɛdi dwuma sɛdeɛ bi a ɛbɛtumi aboa. Na ɛberɛ a wɔn mmienu ɛkasa wieɛ no na ɛnam so maa ɛyɛ peace, amanebɔfoɔ, yɛtumi bɔ wuraa Mobile Money Fintech CEO yɛ a wɔno ara nso bɛpue mu wɔ dwumadie no ase. Na ɛno na Owura Shaibu Haruna ɛrekasa no, ɛna ɔse ɛberɛ aduru sɛ yɛbɛhwɛ sɛdɛbɛyɛ a abɛɛfo kwan so a yɛde sika mane anaase yɛyi bie yɛde yɛ sika to yɛ fon so no yɛbɛtumi ahwɛ abɔ ho ban wɔ abibire mu aman mu sɛdɛbɛyɛ a obi ntumi mmu obi mfa so sɛdɛbɛyɛ a nkɔfa haw bia mmrɛ yɛn abibire mu aman yɛmfa nhyehyɛeɛ ngu ɛkɔm sɛdɛbɛyɛ a African Digital Credit Ecosystem no, yɛbɛtumi ahyɛ mu kena na atumi akɔ nkan. Na berɛ a na Peace Kaseɛ ne CEO a wɔda Mobile Money Fintech Limited, Owura Shaibu Haruna redi nkɔmmɔ no, yei nti afoforɔ reka toa so. discussing uh, consumer protection as it relates to digital lending. As we well know, digital lending uh, in Ghana and across Africa is expanding. Uh, we've created access to

it's not just um, a responsibility for just the lenders but also for consumers as well.
Ɔpanin a yɛte ne nkan Mobile Money Fintech Limited CEO Owura Shaibu Haruna na yɛte ne ne no. Yɛn nua Henry Akwasi Minka na ɛde amanneɛ yi ɛbɛsom yɛn. Abusuafoɔ krataa ɛfiri Griko aba na wɔn ɛde Ɛɛ krataa bi aba a yɛde mo nsɛm brɛ wo. Na wɔn se wɔn ayɛ appointment yɛ a ɛno yɛ chief executive ɛne ne deputies no. Ɛsi ano deɛ wɔn ayɛ appointment foforɔ koraa ɛnti no obiara nhyɛ no nso. Sɛ woyɛ Griko adwumayɛni a mpanyinfoɔ a yɛabobɔ wɔn din, anidie bi a ɛsɛ fata wɔn no ɛwɔ sɛ wotumi de ma wɔn. Deɛ ɛdi kan no. yɛ Engineer Frank Asirifi Ɔkyere, wɔno na wɔyɛ Chief Executive yɛ a yɛbɔ ne din foforɔ koraa. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛ Engineer Samuel Nkansa, wɔno yɛ Deputy Chief Executive yɛ a wɔno bɛhwɛ Finance and Resources so. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa nso yɛ Engineer Samed. Abdul Ibrahim nso so yɛ Director wɔn hwɛ Project Implementation Unit so. Esiane wɔn abɔ ne din a wɔn reba sɛ Acting Deputy Chief Executive wɔn nso hwɛ Engineering and Operations so Operations so nti hyɛ no nso. Wɔn se Nyame adom a May bosome ne da ɛtɔ so nwɔtwe, eight May, na wɔn position no ahyɛ ase a wɔn yɛ adwuma. Nti Gre ɛyɛ Aggrieco se wɔn de to wɔn adwumayɛfoɔ nyinaa anim sɛ anidie bi a ɛsɛ fata mo mpanyinfoɔ yi yɛmfa mma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa. Nkaebɔ yi, anaasɛ krataa yi yɛn nsa kaa yei no, Awuraa Kukuaa Morris Ankrah, wɔno na ne nsa hyɛ krataa yi ase, wɔno na ɔyɛ Board Chair Lady, enti na kyerɛ sɛ nkrataa a ɛfiri Griko no, wei na yɛde brɛ mo. Yɛnyina wei so ani mfa kaseɛ no nyinaa mmra awieɛ, yɛn producers on duty yɛ Naomi Ɔbenewaa, Clinton Kwasi Amoako. George Osei ɛna Esther Owusuya Larbi, wɔn mo ɛna ɛboaboa nsɛm no ano ɛma yɛn a yɛde ɛsom mo. Ɔbahema Afiakyire, me ne me nua. Maame Akosua ɛtɔ nam. Yɛda mo nyinaa ase, yɛma mo mmɔni tiaa Ɔyere Ahenewa, yɛn mma yɛn mu sɔ, na Entertainment Review Crew no wɔn ayɛ krado, wɔn de bɛba, nti bɔ mmɔden ara lɔge afidie no ɛwɔ Peace one zero four point three, yɛda mo ase.